Lowri Cooke ydw i, awdures Canllaw Bach Caerdydd yym tu allan wythnos yma. Yym croeso i fy swyddfa, croeso i fy lolfa, yym dyma lle dwi 'di bod yn sgwennu'r gyfrol dros y ddwy flynedd dwetha 'ma. Dwi'n mynd i fynd â chi ar wibdaith o gwmpas y ddinas rŵan. Yym dwi'n mynd i rannu pump ne' chwech o fy hoff lefydd i yng Nghaerdydd, so os 'dych chi'n barod, dewch efo fi. Ok, croeso i fy milltir sgwâr. Yym, wel, merch y ddinas, um, ges i fy ngeni yn Ysbyty'r Wain, sy'n rhyw chwarter milltir draw anna. Ges i fy magu yn ti o'r enw Nanmor, just draw anna, ti Joe Place. Uh, Dwi'n byw mewn fflati just draw anna ar Marlborough Road. Um, dwi'n gwybod bod fi'n ffodus iawn i fod uh, wedi gallu aros o fewn fy milltir sgwar, a nid pawb sy'n medru deud hwnna wrth gwrs Caerdydd, ond dyma oedd fy myd fel plentyn a dyma yw fy myd fel oedolyn hefyd. Oce, okay, uh, i chi bobl sydd yn mynnu glynu at um, orllewin y ddinas, hynny yw ardaloedd Treganna, Grangetown, Llandaf falle, beth am i fi ddatguddio un o berlau'r brifddinas. Sut yr ath i chi? Mae ma lot o bobl yn rhyfeddu i ddarganfod bod 'na ffasiwn le yng Nghaerdydd ac uh, mi oedd uh, Llyn y Rhath yn rhodd gan uh, nifer o dirfeddianwyr y brifddinas ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yym cors tiroedd oedd yma am ganrifoedd lawer a doedd yy y lle ddim werth lot tan i bobol fel Arglwydd Tredegar a Trydydd Ardaledd Bute ddod ynghyd a phenderfynu i i roi parcie i'r brifddinas, i'r bobol y ddinas. Yy nid yn unig hwn ond y gerddi botaneg ffantastig sy draw fana, y cae chware, y rec 'dyn ni newydd fod iddo fe a gerddi'r Derwen Deg. Dwi bellach wedi glanio yn un o fy hoff gigfannau yma yng Nghaerdydd. Mae oriel chwiorydd Davies yma yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn un o berlau mwyaf gwerthfawr y brifddinas. A dwi'n sefyll nesaf at un o fy hoff luniau yma, sef Lilies y Dŵr gan Monet. Oeddech chi'n gwybod bod mynediad i'r Amgueddfa Genedlaethol yn rhad ac am ddim? Wel, oeddech chi hefyd yn gwybod bod yr arddangosfa hon yn un o berlau ein cenedl, yn ogystal â'r darlun eithriadol o hardd yma. Mae gynnon ni'r Gusan gan Rodin, gynnon ni weithiau gan Van Gogh, a hefyd Monet a Renoir. Alla i ddim pwysleisio i chi um, y wefr dwi'n profi bob tro dwi'n dod yma, hyd yn oed os dwi jyst yn dod am 5 munud bach dros fawr ginio. Mae'n le i enaid a llonydd, a mae o wir yn, yn yn atgoffa ni bod Caerdydd yn brifddinas o safon rhyngwladol, a mae'r gweithiau fan hyn yn werth gweld. Fel ydych chi'n gweld, dwi wedi cyrraedd marchnad ganolog Caerdydd, un o fy hoff lefydd yn y Brifddinas. O'n i'n arfer dod yma fel plentyn efo mam a fy chwiorydd ac oedden ni'n dod o'r fynedfa yna heibio. Stondin bysgod Ashton's oedd yr erchyll o ddrewllyd. Erbyn hyn wrth gwrs dwi wrth fy modd, dwi'n prynu pysgod ffresh yna yn wythnosol. Yn erbyn, mae gennych chi stondin ffrwyth a llysiau Sullivans, a tua diwedd y dydd, tua pump o gloch y pnawn, mae'n werth i chi ofyn faint ydi pris bananas. O dan fan hyn, mae gyda ni JT Morgan, un o stondinau cigydd gorau'r brifddinas. Dyna lle fyddwn ni'n prynu twrci, neu gwydd, bob Nadolig, a dyna lle fydda i yn chwech o'r gloch am fore noson Nadolig yn helpu'r teulu allan i rôl twrci. Digon am Spillers, wrth gwrs, Spillers Records. Stondin recordiau neu siop recordiau hynna'r byd sy drws draw fan'na yy i fewn yn Morgan Arcade oddi ar yr Hayes. Wel, ma' 'na ryw Kelly's Records fan 'yn, a ma' 'na ddetholiad difyr iawn o fan'na. Ond, 'dan ni'n mynd i fynd lawr stair i fynd i fy hoff gornel yng Nghaerdydd. Dyma ni, wedi cyrraedd Bear Island Book Exchange, yma yng nghanol y farchnad yng Nghaerdydd. Alla i ddim honni mod i'n arbenigwraig neu hyd yn oed ffan o lyfre Mills and Boon, ond dwi'n dotio at yr enfys lenyddol yma, a bob tro fyddai'n pasio, mae'n rhoi gwyn ar y mwyneb i. Ac um, does na ddim gymaint o hynny o lyfrau, siopau llyfrau yng Nghaerdydd, ond mae'n gret i weld bod cynifer o siopau llyfrau i law, a byddai yn trio mynd i fewn fan hyn aml iawn, brynu ambell i lyfr. Wel, pan fi'n dechrau nosi, un lle'n arbennig dwi'n licio dod i gael cocktail bach direidus y dydd fan hyn, sef Milky yn y Lla. Dwi'n mynd i fwynhau fy chili mojito um, ac yn dymuno iechyd da i chi gyd.